Һәйкәл тора авыл уртасында. Горур башы аска иелгән. Җиңү яулап киткән батыр ирләр һәйкәл булып кайткан иленә. Кабреннән күтәрелгән ул, һәйкәл булып җаны кайткан илгә. Мәңгелек ут булып Илгә кайткан. Илгә кайткан аның йөрәге. 1941 нче ел һәм 1945 нче ел, бу дәһшәтле еллар һәркемнең күңелендә. Авылда бер генә дә бу сугыш кагылмаган гаилә юктыр. Һәм бу сугыш Афәте кагылмаган кеше дә калмагандыр. Ох, исән кешеләр! Тарихның менә бу елларын ак ефәк өстенә алтын буяулар белән язып, өй түрләрегезгә куегыз һәм аларга карап, Болар шаһитләр, дип, Гыйбадәтләр кылыгыз. Алар үлде, ләкин алар елый-елый түгел, алар безнең иминлегебез өчен, ил иминлеге өчен җырлый-җырлый үлделәр. Аягүрә үлгәннәрнең горурланырга хакы бар. Әткәй, әнкәй, рәхимсез сугыш еллары чәчегезне агарткандыр.

Хыяллангансыздыр. Ни үкенеч, теләкләрегез кабул булмады, кадерле әткәй-әнкәй. Ил өчен корбан булганнарны гафу итегез. Мине дә кичерегез, кадерле әткәй-әнкәй. Без, адәм балаларының бик Күбе такып карамыйча, бик күп табигать биргән рәхәтлекләрне, байлыкларны татып карамыйча һәлак булдык. Сөенергә һәм сөяргә дә өлгермәдек. Кичерегез безне. Аерылганда биргән вәгъдәләренә туры калып, кайтыр дип безне көтеп картайган кызлар. Кичерегез безне, ялгыз башы дөнья көтеп. Уллар һәм кызлар үстереп, кырау суккан чәчәк кебек вакытсыз сулган кайгылы аналар. Кичерегез, ятим калып, тормыш ачысын башыгыздан кичергән энеләр һәм сеңелләр. Безнең каберләр бөтен Европага таралган. Без һаман да. Иминлек сакчылары, үлгәннәрнең исәннәргә әйтер сүзләре кала. Тыныч тормышның кадерен белеп, бер-берегез белән куанышып яшәгез. Без яу кырында ятып калганнар өчен дә яшәгез. Сезнең бәхетегез өчен без яу кырында башыбызны салдык. Яшәүнең кадерен онытмагыз. Яшәгез! Яшәгез! Менә бик күп, бик күп яу кырында үлеп калганнар, менә шушылай һәйкәл булып авылларга, туган якларына, туган җирләренә кайтып бастылар. Һәм менә бүген дә сезнең авылыгызда менә шундый зур тантана. Һәм менә шушы тантананы ачып җибәрер өчен иң беренче сүзне районыбыз җитәкчесе, аның беренче урынбасары Нәҗмиев Камил Римовичка сүз бирәбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Хәерле, хәерле көн, хөрмәтле ветераннарыбыз, хөрмәтле килгән кунаклар, райондашлар! Рөхсәт итегез, сезне чын күңелдән менә 72 нче Җиңү бәйрәме белән, 72 еллыгы белән тәбрик итәргә, бу инде, әйтелгәнчә, безнең илебезгә, һәрбер семьяга кагылган зур аянычлы сугыш булды. Шуңа да инде менә районыбыздан унбиш меңнән артык сугыш кырларына киткән безнең сугышчыларыбызның сигез меңнән артыгы яу кырларында ятып калды. Бүген менә безнең төп безнең чыгышыбыз аларның исемнәрен онытмыйча, аларның исемнәрен мәңгеләштереп, менә бүгенгесе көндә шушылай Әкермән авыл җирлегендә кебек күркәм, аларның мәңгеләштерелгән памятниклар, һәйкәлләр ачу безнең өчен зур горурлыгыбыз булып тора. Беркайчан да без аларны безнең якты киләчәге өчен сугышларда үзләрен аямыйча сугышканнары өчен онтырга Онтырга ярамый, алга таба да үз буыннарыбызга алып барырга, аларның исемнәрен, аларның тарихларын һәм дә инде алар белән берлектә илебезнең тыныч булып, тату булып, алга таба матур итеп яшәргә язсын. Барыгызны да Җиңү, якынлашып килүче Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек-саулык, семья бәхете, илләребез, күкләребез аяз һәм тыныч булсын. Рөхсәт итегез сезне якынлашып килүче Җиңүнең 72 еллык бәйрәме белән тәбрик итәргә. Безнең һәрвакытта күкләребез аяз, тыныч булсын. Менә безнең авылыбыздан 428 авылдашыбыз яу кырларына сугышка китә. Ә алар инде. Безнең Югары Тәкермәннән менә 93 Түбән Тәкермән авылыннан 46 авылдашыбыз яу кырларында ятып калган. Алар безнең бүгенге матур киләчәгебез, бүгенге матур тормышыбыз өчен башларын салганнар. Әйдәгез әле аларны бүген без искә алыйк, аларны кабат безнең янга кайтарыйк. Чыннан да, безнең бу авылдашларыбыз бүген безнең яныбызга кайтты. Без менә сезнең көч белән бергәләшеп, конкурсларда катнашып, бәйгеләрдә катнашып, менә шушындый гүзәл, истәлекле Хәтер паркын ачып җибәрәбез һәм инде, әлбәттә, шундый матур һәйкәл сезнең белән бергә төзедек. Бик зур рәхмәт сезгә аның өчен. Һәм инде, әйдәгез, бүген авылдашларыбызның истәлегенә, аларның исемнәрен яңартып, бүгенге һәйкәлебезне бергәләп ачып җибәрәбез.

Өйләнешкән парлар да үзләренең тормыш сукмакларын рәхмәт йөзен менә шушы һәйкәл янында башлап җибәрсәләр, бик матур, күркәм күренеш булыр иде. Көнлеш вакытта да сугышларыбыз булып тора, алар инде булмасын иде. Ну, менә Афган сугышында хезмәт итеп, сезнең авылдашыгыз Бүгенге көндә Исмагилов Фаяз Васильевичка Афган сугышының бетүе, аннан инде безнең гаскәрләребезнең чыгу хөрмәтенә 25 ел үтү хөрмәтенә медаль белән бүләкләнә Фаяз Васильевич.
Кайтырмын, Аллах бирсә. Кайтырмын.
Әгәр кайтыр булсаң, мин чыгармын синең каршыңа. Кайтырмын.
Кайтырмын, бәгырем.

Әллә кайтам, әллә
алдыма килә барысы да бергә күргән бергә йөргәннәр бөдрә чәчле гармунчыбыз газиз күрше кызы гөләндәр алар бергә тормыш башладылар сабан туйлар булган чагында Башка чыккач, колхоз сыер бирде. Алдынгылар итеп аларга. Еллар үтте. Әнә, кичке уенга башка яшьләр инде җыелган. Башка яшьләр, башка тавышлар. Күренмиләр минем танышлар. Сандугачлы, тыныч, зәңгәр кичтә, Шомырт чәчәк аткан чагымда.

Зәңгәр кичтә кара төн итеп, Шомырт чәчәкләрен көл итеп. Безнең өстән сугыш узган бит, Безнең язмышларны бозган бит. Газиз китте, бер ялгызым калдым, Дөрес төптә калды гармуным. Телләрендә калды бары моң изе, Колагымда калды бары гомер. Туйда кигән ак күлмәге калды. Бер кайчан да юып куймаган. Йөрәгендә мәхәббәте калды. Һәм баласы калды. Тумаган. Башта юлдан, аннан окоплардан көн дә килеп торды хатлары. Мин аларны сүзен сүзе белән, юлын юлы белән ятладым. Атлары да бер көн килмәс булды. Килер, килер диеп йөрдем дә, төшләремдә юллар күрсәм дә, әбиләргә хәер бирсәм дә. Почтальоннар шикләп үттеләр. Һәм хатлар да, хатлардан мәхрүм иттеләр. Улым туды. Һәм шул көндә алдым әтисенең үле хәбәрен. Киләчәктә бер кем укымасын хәбәрләрнең андый хәтерен. Башларыңны башка бәреп булмый, үлеп булмый үлгән артыннан. Итәк тулы бала утырып калды. Ятим калдылар бит хатыннар. Иң авыры әле ул булмады. Сугыш беткәч, булды авыры. Мой кояшы җылын нурын сибә, ява иде ләйсән яңгыры. Төтен халык каршы ала иде, сугышлардан җиңеп кайтканны. Шул көнне улым беренче кат минем әти диде. Кайтамы? Кайта дидем. Мин алдадым аны. Үзе төшкәч, үзе кунады. Мин үземдә ничә еллар инде үз-үземне шулай алдадым. Улым хәзер

Имин булсын берүк дөньялар.
Хәерле көн, хөрмәтле сугыш чоры балалары, тыл һәм сугыш ветераннары, кадерле кунаклар, укытучылар һәм укучылар. Хөрмәтле ветераннар, сезне бүгенге тантана белән котлыйбыз. Сезнең түземлегегез, сабырлыгыгыз алдында баш иябез. Озын гомер, тыныч көннәр,

Шау чәчәккә күмелгән, бакчалар янып көлгә әйләнгән. Кешеләр, әгәр сез иртә белән яфәк яфраклы гөлләрнең чәчәк атуын күрәсез икән, шул иртәдә өй каршындагы тирәктә кошлар сайравын ишетәсез икән, белегез, бу иртәнге шатлыкта сугышта Үлеп калганнар, калганнарның ялкынлы тормышы бар. Бу тынычлыкны яулап алып биргән ветераннарга, сугыш чоры балаларына, тыл ветераннарына безнең рәхмәтебез чиксез. Сезнең батыр хезмәтегезне һичкайчан онытмабыз, сезгә лаеклы алмаш булып үсәрбез. Без бүгенге көн балалары бүгенге матур тормышта тыныч күк астында әти-әниләребезнең җылы кочагында гомер кичерәбез. Безнең балачак, бәхетле балачак. Бүгенге кичәбездә без сугыш чоры турында, тарих дигән мәчет 72 ел артка тәгәрәтеп, шул дәвернең бала, балалары турында сөйләшербез. Димәк, без 1941 нче, 1945 нче еллар фаҗигасен йөрәгебез аша үткәрербез. Сугыш сүзен ишетүгә, күз алдына да күпме балаларның бәхетенә язылачак. Кул сузган дәһшәтле көннәр килеп баса. Әти дип әйтергә, тилмерткән, а, аларның бала чагын, киләчәккә өмет-хыялларын җимергән сугыш. Әткәй йоклы гомер си буе сиздерә. Әрнү, сагынулар, юлдашың, язмышың, алар бүген дә әти рухы белән яши.

Сугыш, шушы суда хәтта алмагачлар учалганып калды ул көнне, яшь бөреләр хәтта чиркангандый калтыранып куйды ул көнне. Ир-егеткә иңдәш булдык, каһарманга тиңдәш булдык, сылу, гүзәл хатын-кызлар зур җиңүгә өлеш керткән. Ил тарихын нурлы иткән. Дан җырлык без бу буынга. Дан җырлык хезмәт батырына. Яңгыратып шәһәр алга. Атап җырлык тагы аналарын. Иң батыр буганнарын. Иңнәрендә ар йөк күтәргәннәрен. Ул елларны ничек онытасың. Ил язмышы кылыч йөзендә. Ир-егетләр китте яу кырына. Алып көче, тоеп үзендә. Ирләр китте. Кызлар елап калды. Шаулап калды игән өлгереп. Басу капкасына чаклы озата барды, яше карты, барсы өзелеп. Ирләр китте, кызлар елап калды. Елап калды күпме хатыннар, туйда кигән күлмәкләре калды. Күпме бала калды, күпме ятимнәр.

Сабый чагын күрми, күпме михнәт, авыр хезмәт татыяның элелгүлеп тә җитмәгән иңнәре. Тормышны алып барырга кирәк, Кырлай көнен дә иргәргә, ачулангач табынмаска, сушка төрле җылы киемнәр дә әзерләргә. Гомер буе бетмәс кебек Тыелганда ул гындай итеп түләргә. Әтиләре, абыйлары сугыш кырында батырларча көрәшкәндә тылда әниләр, сабый балалар үзләрен аямыйча эшлиләр.
Чабатадан тезен суга батып, язгы чәчү җитәр алдыннан чыгып киткән Симәнәгә хатын-кызлар безнең авылдан. Сыерлары юлда ятып калган, җилкәләргә күчкән Симәнә. Бу турыда сөйләгәндә, әбкәй һаман елап җибәрә. Кырык-илле чакрым язгы суда, кайта алмасаң, илең ач кала. Хатыннарда тик бер генә хәсрәт, өйдә көтә аны ач бала. Сугыш чоры балалары офыкларга тулды кара төтен төсен алды Төтен далаларның елга булып яше җиргә сеңде Сугыш чорындагы балаларның ил хәсрәте ирләр иңсәсендә. Сугыш ачысын күргән әбиләребез дә, күбегезне сугыш ятим итте. Башкаларның әтиләре исән кайтканда, сезнең дә йөрәкләрегез сыкрангандыр, күзләрегезгә яшьләр килгәндер. Их, минем әтием дә исән булсын иде дип елаган чакларыгыз аз булмагандыр. Ләкин сез кайгыларга бирешмәдегез. Рәхмәт сезгә барсы өчен дә! Әйе, әтисез үсү сезнең бәгырьгә төшкән. Сугыш иртә, бик иртә олыгайтты сез сугыш чоры балаларын. Итеккә олтан салырга да, кибән куерга да өйрәтте. Без әтисез диеп елап утырып булмый, тормыш дәвам итә. Ә тормышны алып барырга кирәк. Игенен дә игәргә, сугыш кырына икмәген дә, коралын да сатырга кирәк.

Кайттым сиңа, дустым, тик аяксыз. Кил, каушама, көлеп каршыла. Дошман өзде минем аягымны. Тез чүкмәгән өчен каршына. Екты да ул мине мина белән, чүктердем бит! диеп шатланды. Курыкты үзе күреп, аяксыз да, минем үрә торып басканны. Җир ярсыды күреп минем канны. Тал тирәкләр елап баш орды. Анам кебек минем туган җирем Үзе тотып кулдан бастырды. Яралы да унбиш укчы белән Чарпышырлык көчле бүген без. Белсен дошман, кулсыз, аяксыз да Тез чүгәчәк кеше түгел без. Бер аякка түгел, йөз аякка Бер каршын да бирмәм илемнең. Җирне бирсәм, исән аяк белән. Нинди җиргә басып йөрермен? Кайттым, дустым, сиңа. Ояксыз дип каршы алма мине көрсенеп. Намус бөтен, йөрәк керсез кайтты. Шул түгелме иң чын кешелек? Алда.
Мин үткән сугышның беренче көнендә үтерелгән солдат. Ул июнь таңы минем соңгы таңым булды. Мин ул көнне кояшны соңгы тапкыр күрдем. Мылтыкларыбызны кысып, фашистларга йөз белән бастык. Алда үлем чәчеп килгән дошман яулары, артыбызда ватан иде. Синең исәнлегең өчен арысланнар кебек алыштык без. Без үлдек. Дошман яулары күп иде, куәтле иде. Без берәм-берәм җир өстенә аудык. Үләбез инде. Хуш, бәхил бул, газиз туган ил, дидек. Һәм көйгән иреннәребез белән соңгы тапкыр көйгән туфрагыңны үптек. Кыңгыраулы парадларга утырып, гармуннар уйнап, җырлар җырлап, басу капкасыннан чыгып киткән чакта, без егерме яшьлек егетләр идек. Безгә бүген дә егерме.
Кадерле әткәй, әнкәй, исән-сау куанып күрешергә язсын дип озатып калганда, сез дә яшь идегез. Минем өчен хәсрәтләнү күзләрегезнең нурын алгандыр. Безнең бик күбебез дә гомерендә бер тапкыр да үбешмәде, кияү булып кәләш куенына кермәде. Безнең арада беренче баласын күрә алмыйча гомере өзелгән яшь ирләр бар. Безнең арада бала тудыруның газаплы бәхетен, күкрәкләренә рәхәт авырттырып сөт төшүен татырга өлгерә алмыйча үтерелгән Япь-яшь кызлар, сезнең кызларыгыз, сезнең сөйгәннәрегез йоклый. Оһ, исәннәр! Көчле хам елый алучы кешеләр! Сез атлап йөргән җирнең тыныч торган чагы юк. Җир һаман ыңгыраша, калтырана, сыкрый. Без, окоп төпләрендә, болын-кырларда, урман-тауларында һаман табылмыйча, күмелми калган солдатлар. Без, самолет, танк эшләрендә тере килеш дөрләп янган очучылар, танкистлар. Без, елга-күлләрдә, диңгез-океаннарда суга баткан моряклар. Якты дөньяга дәшәбез. Йокың сакмы, дөнья? Без, дәһшәтле сугыш корбаннары, сезгә, исән кешеләргә дәшәбез. Үлгәннәр үз каберләренең матур булуын тели. Гүрләребезне бездән соң коелган бомбалардан актартмагыз. Тормышка һәм кояшка омтылыгыз. Җирнең бәхете, кешеләр бәхете. Җирне саклагыз! Кайтмый калганнарга зур хөрмәт белән авыл исеменнән менә шушы матур биләмәне салабыз. Әйдәгез, венок салырга әйдәгез.

Кадерле авылдашлар, сугыш һәм тыл ветераннары, килгән кунаклар! Безнең бәйрәмебезнең һәйкәл ачу тантанасы шушының белән тәмам. Хәзер инде бәйрәмнең икенче өлеше, без мәдәният йортына күчәбез. Безнең Гөлшат апа иҗатына багышланган фестивалебез бүген. Менә бүгенге һәйкәлдә без аның сүзләре белән, безнең бүген бәйрәмебезнең исеме дә

Авылыбызны гөл бакча итеп яшәтергә тиеш. Менә без аңа бүген Хәтер һәм ял паркына нигез салганбыз икән, киләчәктә менә шушындый матур гамәлләребез, матур уйларыбыз, матур теләкләребез безнең тормышка ашсын, күк йөзләребез аяз булсын, балаларыбыз йөзеннән бервакытта да елмаю китмәсен. Ә хәзер бәйрәмебезнең икенче өлешен мәдәният йортында дәвам итәбез. Барыгызны да клубка чакырабыз, әйдәгез!